En odiechieng' maber jahera mar Lolwe TV ma endi en chenro mar kuku mar wach mabende wagoye mbaka e kinde ka kinde e weche mamako oganda e pacho kaendi ma bende nyalo kelo konyruok ne oganda duto. Ma endi en chenro mokelo kod an Jafolo Mbaka mana kaka pile. Odiechieng' ma kawuono wadwa rango weche goeko mag siasa, wadwa ng'eyo ni to siasa ma pacho kaendi sani dhi nade to moloyo Wadwa ng'eyo ni to rowere kata the youth to ochung' kanye e weche mag siasa. An kod wendo e studio, bro moso, kae to bro dhime kod twak machalo kama, rwaki e studio. Mos oganda wa maneno Lolo TV.
Ni jogo maneno Lolo TV, amoso ni Okuyoru, Anan Pinto Kondoro, Homa Bay County, Karachuonyo constituency, North Karachuonyo ward. Erokamano ahinya mwalimu Binto. Uh, Binto nisebedo ka idhi chien kocha chande, sani bende ichak iduogo odiochieng' ma kawuono dwa rango weche mag siasa nikech weche mag siasa ema kelonwa jotelo to jotelo bende onego bed ni kelonwa dongruok makare. Ka wachako inyalo wacho ni siasa ma pacho kaendi e seche ma wantie ni ka koro watimo yiero inyalo wacho ni piny mar Kenya dhach yo machalo nade kaluwore kod siasa masani? Um, siasa
en emo determine gimoro amora matimore e piny ka. Mm. Chiemo mwachamo, yes. pi mwamodho, mm. muya mwayueyo, mm. gi yore mwaluwo. Koro siasa en gino ma ok wanyal thegore godo. Mm. Sani siasa ma Kenya Ogik kama okang' mowacho ni siasa Kenya otegno, hmm. king'iye gi higni mosekalo, otegno kendo medo tegno. Hmm. To kata omedo tegno, wayudo ka obiro gi weche moko matindo tindo ma ok odhi kare monego bed ni ikonyo. Hmm. To adieri mantiere kendo adieri mar wach ni siasa maber igoyo kaluwore gi duond buche mantiere. Ka wanyalo bedo jogo ma luwo uh, sik mm. kata gigo ma duond buche ochung' negi yeah. to wanyalo go siasa maber mm. kaka jokenya mm. erokamano ahinya mana kama idonje duond buche no ero nitiere kamiti ma bende ne rango weche mag duol matayo weche mag yiero mano ibc ma bende ne oketo recommendations kata paro achiel kuom paro mane gigolo en ni mondo oketi ni Eh, ka ng'ato nie duond od bura nieri to ka odhi e yiero matin mano nominations ka oyombi ok oyieni mar wuok mondo idhi e duond od bura moro kata party hopping ma bende sani jood bura kedo kode mager wach ni ni wachna Um, gima nyaka wang'e ni jood bura ok nyal yie wachno ok ginyal yie yes nikech mokwongo gigeng'o ne thothgi gin jomoko mosebedo ni nokonyore e wach party hopping jomoko bende party go piny nochwanyo. Yes. Koro ok ane ka ginyalo yie mm. wachno e yo mayot. To an pacha, yeah. wang'i uh, lemo mm-hmm. in jadwen kawuono mm. ang' gotieni jalejo yes.
gokinyi donje kopere mm. ang'o michune Ang'o michung'? Mano miriambo, mano wuondruok. Nyaka Kata obedo ni ilamo mana Nyasaye. Mani wuondori.
Mm. Nyasaye kilame, nitiere mbinu ma jomoko lamogo Nyasaye. To ok inyal nyisa jakopere lamo mopogore gi jadwel, to jadwel lamo mopogore gi jalejo, to Nyasaye to gilamo adi? Achiel. Koro gimoro ma ji wuondre ni kawuono an e ODM. Kasto kiny koseyomba e nomination, Achikora adhiye uh, adhiye wiper. Yeah. Aparo ni mano mano miriambo wuondore. Mano ok wago siasa mowinjore. Mano wago siasa mar an, ok wago siasa mar konyo jogo. Ang'eyo ni gini koi kok ayude ka yeah. tadhi yude kucho mm. to jok mana dhicha ang'o ma ang'o ma ang'o ma chung'ne mm. to ang'o ma party ni ochung'ne yes Mano e gima onego bed ni wang'iyo. Manyiso ni in ineno ni wach mar party hopping en gima onego lor. Wach mar party hopping onego lor. Dhi kata kaka matimore US. Yes.
Ka nitiere nitiere parties ariyo, Democrats gi Republicans. Yes. Donge. To ka Republicans moko ok mor Yes. gi kako tim nomination gi nomination motimore mar Donald Trump. Mm. Giwacho ayanga ni gin ok digigom siro ng'awa Donald Trump. Mm. Gibro siro ng'at machielo. Mm. Biwinjo moringo ni an koro nikech owiyier ng'ani wachikra adhi egi mm. onge. Mm-hmm. To joma ne nigi Donald Trump biwinjo yes. moro chikore ni odhi e Democrat, uh, Democratic Party mm. onge. Mm. Wan ang'a monowa luwo magi ka wasiko mana ni Kenya is a democracy. To koro maendi dong' weche ka walore to wach mar demokrasia ma koro iwuoyno to kare dhi dong' ni e to en kare. Demokrasi nigi nigi nigi nigi gik mageng'e. Yes. Weuru keto gimoro ni demokrasi ni koro inya timo atima gimoro mihero ni ni Ah, demokrasi. demokrasi. Hapana. Nitie Demokrasi reservations. nitiere gi gik mageng'e. Mm. Nyaka obed gi responsible democracy. To democracy be ok onya bedo free at all. Yes. Nyaka obede gi some you know, level moro migeng'e go matin mm. eka en demokrasi motegno yes. yes.
mano e demokrasia maber yeah. nyaka obed gi okang' monyalo chopie yeah.
awinji mwalimu nyisane kaka ng'ama wuok e luo nyanza mm. sani eri waneno ka higa manyien wadhi e yiero kendo governors idwa ni mondo yier jomamoko wan kod mcs wan kod senators kama dwa ni warangi matek kata motegno en kar governors kaendi kwachako mana kod governors wa maluo nyanza mano kisumu siaya migori kaachiel kod homa bay Jogi eki ineno ka tijegi osebedo machalo nade, bende gisekonyo oganda mano yiero? Jeff, devolution en gima ber. Hmm. To governors, kama gisetiye maber, to wagoye orotiko, wach ni gisetiyo hmm. maber. Kama gisetiyo marach bende, wawach ni kato ok gitimo maber. Hmm. To ng'ama dhi ng'iyo ni gavana otiyo maber kata marach yes. en japiny tarik aboro dwe mar aboro 2017 yes. japiny biro wacho ni gavana ma Homa Bay nitiyo maber anuoyi gavana ma Homa Bay nitiyo marach agwethi oko japiny biro neno to devolution to osekonyo revolution osekonyo.
Yes. Weche mag mibadhi ma bende wachore ni odwa bedo mang'eny e sirkande mag gwenge gi nyalo wachona. Ka ning'iyo uh, nonro mane otim machiegni yes. noyud ni
e sirikande mag kaunti yep. nitiere mibadhi mm. to ok en e mibadhi marome gi mamalo kuwe mm. nitie cases mag mibadhi yeah.
to ok dang' wawachi kenya ka mibadhi en lifestyle mibadhi en lifestyle ato koro en miriambo oganda odago mano gima wadago ah. nyathi inyuolo inyuole to mm. kinyise ni dadi Okami ni wenda nini unifanyie idadi unipe sweet alafu niende. Mano mibadhi. Mano mibadhi.
Koro governor tudwa nego. Okawach ni koro mibet gi joma mibadhi. Yes. To governor si moko be beyo ndi. Mm. To joma gikete tich emi yudo ka odonjo monyayo mibadhi to gitamore take responsibility mar riembo jok ma nigi mibadhi gi. Moko kuomgi to nigi mibadhi aching'. Yes.
Iwinjo. Mm -hmm.
to tabu mantiere kendo mm. be inyalo prove ni gini en mibadhi mm. kanye ma gichak ibaro go jindas ibro go koko ibro go to be ja prove ni gini en mibadhi mm. koro ang' itim koro oganda dok ling' aling'a kendo oganda dok ling' aling'a to ok wabi ling' nyaka chieng' nyaka wagoye koko kaka wago kokoni Mm. Koro koko ema nyalo konyo. Wacho ni mibadhi en lifestyle. Yes. Gini eri inyalo tieke nikech gima wadwa rango en ni wanyalo tieke nayo. Ma endi e gima chamo uchumi wa kata economy mapek miwuoro nikech sama omenda mar jopiny ng'ama chulo osuru mm. ng'ama go rangi kanyo kodhi go rangi to ing'ade osuru tiko moro mar pradek nyaka ochul. Ng'at ma uso rabolo nyaka ng'ad otiko moro mar prariyo ni odhi uso rabolo. Ka ng'ani eri omenda ne ok tigo maber. Wach ni kari tieke nang'o kata kobedo ni en lifestyle. Mibadhi kodwa tieko nyaka ochak gi change mar mindset nyaka walok pachwa mm. kiseloko pachi tibiro manyo kaka itiko mibadhi mm. mar ariyo nyaka wang'e kaka ji dago ngima ma ok ni malo ahinya mm. miyudo ka gik ma gik ma ji dwaro mitiyo godo gi mm. nengo gi ni malo kabisa mm. koro iyudo ka ng'ato temo to ok oyud moromo seche moko iyudo moromo nyaka imany ang'o extra seche miyudo extra ibiro yude seche moko ibiro yude yo mokare to mane mibadhi Koro one, wadwaro ni wa change mindset wa, two, mondo wang'e kaka economy marwa run. To ka economy marwa run, o grow through leadership, telo, mm. telo makare. Kwa telo maber, to telo maber ni be wan kode. Telo maber, mm. nitiere kuonde moko ma nitiere, mm. to largely oonge.
Uonge nang'o to jogi jopiny ema yiero. Oonge. Sama jogi biro e kampen kaendi, gibiro ka gin kod paro mabeyo mabeyo mabeyo kata promises ma gimiyo oganda. Ka gisedhi to weche gi lal nono. Ok ing'e ni dhano to jakwath chunye. Seche ma biro to awuondi, Yes. to iyie gi gima awacho. Mm. Kendo seche go iwachona ber, Mm. kendo ipamona. Kasedhi akwalo ka kanisani, Mm. ayudo kamoro makwalo. Jogweng' ok bi ng'eyo ni to okwale koso oyude ayude makare. Ibiro winjo ka ginyise jatelo piny kuodhi. Ah. Seche ma piny kuodhi ni ah. gidwa ni chungi mondo idhi ti gi pesa mane ikwalo mm. mondo kisetiyo gi pesa mane ikwalo mondo koro eme badhe ni kata wan we jogo kura ah. wan gi tabu. Mm. Wanyiso jotelo mosekwalo omenda ne piny kuodho gi. Piny kuodhi. Mondo gichung'. Mondo gichung'. Mm. Kata ma pod tiyo sani, iwinjo ka ji osiko neno ni jotelo romo, ji wachi maber, ji wachi maber, kichamo. En gi siling' moro prabich koromo kod judhe togonyo. Mm. Eh? To pesa gi, ok upenji pesa gi okany. Pesa gi ne en pesa mane obedi loso go ndara, pesa gi en pesa mane obedi kelo go pi, pesa ne en pesa mane obedi loso go skunde. To pesa ni ok odhi ang'o e skunde, pesa ni odhi omfugo ng'ato. Koro ng'ano duogo gi pesa no timore nade? Miyo, dongo nyami badhe. Koro wane mwanyaye. Wane mwanyaye. Sigo niso jotelo ni piny kuodho. Piny kuodho. Iparo ni rowere to okang gi weche mag siasa ni kure. Rowere osebedo ka ywak koni koro kocha ni kinde ka kinde ka gidwe chung' tega ginyiso gene oyo in sani pok oromo rit matin. Rowere kare sagi en sama ninyiso gene gin gin future leaders. Gima kamano onge. Mm. Nowach nogo ndalo Moi kapod atin. Yes. To bichak iwacho nogo sani. Mm. To wan rowere wan ema wan wakelo tabu ne wan wawegi. Mm-hmm. Nade? Mokwongo wang'eny moingo ji te yes. jogo kura mm -hmm.
to wan gi emitiyo kodwa wan gi emitiyo kodwa mar goji mm -hmm. wan gi emitiyo kodwa mar yenyo mm -hmm. wan gi emitiyo kodwa kowuok gi paro moro tiduogi ni wakando yes. tiwachona ni bana limuru chamuru ma mondo uling mm -hmm. rowere ka ok wanyal loko paro ma kamano yeah. to pod wabiro mana siki biro mana siki nyisowa niya un un leaders makiny to kinyno ibiro rito to ok bi chopo mm. nikech mokwongo Uhuru Kenyatta ne en leader ma kiny ndalo ka sani entie pod en leader yeah. Raila Odinga ne en leader ma kiny ndalo ka ah. sani entiere pod en mana leader ah. to ng'a gini madwa kawo kargi ka wan monego bed ni wakawo kargi yeah. to wan ok wanyal chung' waonge gima wa stand for mm-hmm. thothwa gin joma ng'ato bro ng'iyo ni to sani sani en nang'o yes. ok ong'e makiny mm. dwa ni walok mano to rowere nigi better chance yes. Ojen nigi better chance uh. e Kenya ma wantiere ni sana sana e siasa masani yeah. nikech wan mang'eny wan ema wan gi access to information yes. malong'o ng'ato ang'ata mm. to bende iwacho ni jodongo neno mabor mm. fine gineno mabor to kijana nyalo, nyalo neno kama jaduong' oneno to ringo kuombo ni jaduong' chopo Mm. Ondoro mana winji mane wacho maber wacho ni rowere ne gi they stand a better chance to gima timore kae ni rowere mathoth ka abedo kata kore kae ni kwa wuoto gi sine kata sani neno ka duol mochung' ne taweche mag gero IBC gidhi yude kure Jeff mm.
onge kama ne IBC owacho ni nyaka ibed gi omenda ma kama mondo ibed MCA mondo ibed MP. To koro ka giwacho ni idhi dwaro ni iti kod omenda machama, manyiso ni ah, gini ah. joma onge pesa iwe kanyo. Ah, ah. Mm. Onge kama IBC nowache. Mm. Mago provisional. Mm. gin suggestions kata ka gibiro tiyo yes. to ok ochuno idwa nyisa niya seche miwacho ni abed gi million apar yes. mondo abed mca ma north karachuonyo owuon mm. for example mm. in ing'e nade ni an gi million apar to ng'e onyisi ni million apar noromo north karachuonyo mm. Donge seche moko nyalo tiyo gi matin. To kuona jotelo mosemi tich, jotelo momi tich maonge kata nduru. Hmm. Tabu ma wan godo en niya, gonya gonya ma jomoko wacho ne jogi, ema iwinjo ka kelo wach mar ne nyaka ibed gi omenda. Hmm. Hmm. To omenda ok ochuno ni nyaka ibed godo ka in gi qualities ma jogo ma idwa chung'negi dwaro. Mm. Ka in kodgi, wuog oko, wachnegi, wuoth gi tiendi, muod kodgi niang', mm. cham kodgi mapera, mm. wachnegi gima idwa timo gi gino miparo ni inyalo loko mopogore gi majal mantiere sanono yes. timo uh-huh. chok mar omenda. Omenda en aena mano gima nitiere but ok en ok o decide ni ng'ane yiero kata ok yiero an mana dala. Koro joma noywak ma bende ogogo mana giywak ni to kare maendi nyiso ni kare siasa en mar the mighty kata jok man godo the haves koro jok ma onge gino obedo kor bwok ni to ka iwacho ni ni mondo i campaign maber dwarore ni ibed kor omena ni wach ni nokelo tung iwacho ni ng'ato inyalo yiero ayiera ma onge kata omena Ya, ang'eyo moko moseyier kamano mosetimore maber ma kata omenda ongego.
Ah, Ya.
kendo gidhi dhi nyime maber. Ya. erokamano mako nyinge moko abiluongo ni aw kadwa ni luongi nyingi koro wadonjo achiel kachiel e duond bura ma ibende iyiero ng'ano ero ODM yeah. sika neno kaka kata kadhi e social media to iwuoyo e weche mag ODM ODM kaendi kaka jahera mar ODM kawuok kodi kaka apisa mar ODM to kaka jahera mar ODM duond od bura mar ung'ere neno ka odhach nade moloyo kwachako kod weche nominations ma oganda osebedo e kod ywak koni kod kocha king'iyo uh, Duond buche sese ma Kenya ka. ODM sani e duond buche ma bura maduong'ie mogik. To bende en buon- duond bura mose take the boldest step Mm. motimo election. Yes. Mana adier. To gima ber ji ohero. To ka ji ohero, ji mang'eny ohero gima ber, nyaka gilarre. to ka gilarore larruok nyalo kelo gwerruok to ka gigwere to gigwere agwera to bang'e to gitimore nade winjore to nomination mar ODM ni mosekalo ji osebedo ka imoro mana adieri mantie ji osebedo ka imoro to an an pacha aparo ni wabeduru joma ng'iyo uh, gik moko e yo makare wang'i positive aspects of gik mwatimo kane telo manyien obiro e ODM itelo manyien kasto koro nochako ketno kuku mar madhi tayo weche yiero ya mm. an gadier ni kuku niendi wamigi uru thuolo mondo gitim tichgi kik wa interfere mm. jogo duto ma johera mag odiem wakwe uru wiwa wami jogi tich mm. mondo otim tichgi ka gisetimo tichgi to wayalgi wabo ng'adnegi bura kaluwore gi tich ma gisetimo to an gadier ni wang'ni ok obi bedo marach Ineno ka wang'ni nitiere light moro maber. Yawa ka ODM, mm. ODM, yes. ne mara mokwongo jiri ka en democracy mm. and it's a movement. Mm. Apiny, democracy dang kosi, bedo gi democracy. Koko miwinjo ma ji goyo ODM, mana mana democracy, ema miyo awacho ni responsible democracy, yes. onge gimoro ni free democracy. Mm. Eh, ibedo democratic but responsible. Mm. Yeah. An an gadier ni ODM nominations ibiro tim makare kaluwore gi telo ma oseketi mar party. Yes. Erokamano.
Ok anyal weyi ma ok iwuoyo weche mag sani waneno ka nitiere kweth mopogore opogore, nitie duond od buche ma riwre, nitiere moko ma bende pod chano mondo giriwre. Kaka ODM ineno ka ah, strategy mane kaka ODM ineno ka bende nitiere ikruok makare ma kwachopo e yiero manyien to ginyalo yudo gima gidwaro. Uh, chakre 2002 higa gana ariyo gi piero ariyo ah. nyaka kawuono onge pati achiel mabiro kawo telo Kenya ka telo mibiro kawo Kenya ka ikawo gi duond buche koriwore koloso coalition sani wan gi coalitions ariyo mawach ni motegno maber yes jubile gi kod jubile gi kod to odm ni ni kod to king'iyo jubili gin gisepango margi nyaka 2032 yes kod mm. opango margi nyaka 2022 mm. koro gipange sani sani itedo ma 2017 2022 uh -huh. To ODM bende tego. Ing'e ni kudhi kamoro e dala ma ji e dala maduong' iyudo ka ot moro nitie kaka gitego ode, ot moro be tego ode, yawuot ot be bedo be tego ode, to gibiro to giriwore kanyachiel to giwacho ni koro wan odwa wan mae gima wan godo, un odu mae gima ugo. Koro odwa ka udwa miyo wang'o to wamiyo wang'o. Mano e gima biro timore. To party achiel ok apar. nyaka ji riwre paro osebedo kowuok ni kod kocha ka oganda moko neno ni mondo migosi Raila Amolo Odinga omi ng'ama chielo mondo mi ka gidhi yiero to gineno kamano nyalo miyo gilo e yo mayot jomoko dwaro mondo Raila omi ng'ato jomoko dwaro mondo Raila ema pod ochung' in kaka ma Kondoro ineno nade possibility mar Raila chung' Yombo, bosi bende timo adaya miyo ng'ato mondo oyud. Mane mayot? Katiba oyiene Raila Odinga chung'. Oyiene Raila Odinga chung'. To Raila Odinga en ema nyaka owene yombo. To owene ng'a? Mano mano penjo. Emomiyo ka kiwinjo ka ji wacho ni Raila Odinga owe. Yeah. To Raila Odinga en gima osebedo kotimo, osebedo ka otego ODM kodwa ni mondo odhi godo obed omed tego go ang'o? kod kasto ochako ywago jomoko mm. koro in an asewuok mm. in pod in e ot idwa naweni mondo ichop kuchocho ka in in pod in e ot ng'ama onego wane wani ng'ama ni ot monego we nikech en pok otimo nade ang'o mochandore Raila Odinga mm. ok we Raila Odinga ochung' to gi omaitelo to ji otime nade omiye kura wach mar ni osechung' di ng'eny kiananeno mago propaganda ma wang'e kumora mago migoyo go chuny oganda mago propaganda ma inyalo paro 20 2013 yes if nokelo gimoro e tyranny of numbers mm. Wang'e kuma gino nore. Sani to hera miyo numbers gi sani gisieko gi fatigue, voter fatigue. Ni oganda ol. Ni oganda ol. Gocho ni gose. Gocho ni de. Ah, man mano miria.
We uru rai.
Tabu were gina no kano chung de ngendo ge bedo jatelo.
We uru rai de bingo chung.
We uru kano zo muse go chung. We uru etangu lo chung. Ngata ngata mendo biro laro bandera mar kod. Obi to ge dhiye nomination. Ngamo yude wagone ku. Ngamo yombo achim to wagone no. kura ka en odinga moyombo sawa to weuru chuno gi ng'ato mondo owe to right ne be en gi right on the constitution ah. ni oyie ni chung' ok wach ni kise chung' gi dek to koro chung' ki ok kura dhiyo ni kok chung' i think mano is very unfair wabed unfair to Raila Odinga kendo mano Anya wacho ni nyachwanyore, anya chwanyore.
Iwacho ni mano oganda bedo ni unfair. Yeah. Nikech iwacho ni en ema owuok oko odhi dwar, kodhi dwar to koduogo to isikore mana Yeah, niya, usigo ni mana. ne wene ng'ato to en ema en e pap. Ah, Aneno kaka ta juma mokalo kata juma ni pod odhi nyime kod wuoth e gwenge koni kod kocha to oganda moko osiko mana kago chunygi ni mondo obol piny ne ng'ato. Mano wach maonge. Mano wach maonge. Mako nduru wach ni mogik ne oganda wacho molok wach ni yiero mar higa manyien. Wach ni minyalo nyiso oganda mondo kata kodhi yiero to weche mag kuwe obed gino ero mantie. Uh, wadhi e yiero 2017 to odhi bedo yiero matek to mamitie gi moloyo. Wakwayo jo johera mag duond buche mopogore opogore kata riwruok mopogore opogore obeduru gi kwe, ogouru siasa mar hera siasa mar luoro kasto wasik kwalando ni wan mana jo Kenya gikone bang' 2017 kata nyaka ndalo mabiro goero. Erokamano ahinya mwalimu Marco Ndoro ne wakeli e studio kae odiochieng' ma kawuono mondo walos achiel kachiel e weche mag eh, kaka piny Kenya chalo sani ne wachiegni chopo weche mag siasa magi weche ma koro ok wanyal weyo maok wawuoye kod ogandawa. Kawuok e Lolwe TV kuku mar wach, Jeff Olambaka.